Aw tunah hian online-a vaccine book dan a lo thlir ho ila, tam tak chuan booking te pawh kan ti tawh mai thei a, la te pawh kan awm tawh mai thei a, la la lo te pawh kan lo awm ang a, a chhungte tana lo tangkai takin hetah hian. ih browser ah khan google chrome emaw engah pawh khan ih browser ah khan self registration kowin dot gov dot in tih khi hmet anga eh ih type anga chuanin chutah chuan khi number lo chhutna tur kha awm anga i number kha i chhut zawh get otp tih ah khian in han click anga. chuan otp kha i phone number ah khan a rawn thleng dawn a ni, i phone ah khan incoming kha awm hma ngai a nia, chuan chumi zawh chuan number lo thleng kha sms a number lo thleng kha ah i type lut anga verify tih kha i hmet ang a. Chuan chumi zawhah chuan heh register member tikhi lo lang anga eh vawikhat in registration khian nangmah bakah i chhungte member dang pathum a zaka in pali nih chu kha kha a register thei a ni. tah khian register dawna ID ngai ho kha rawn lang anga driving licence te pan card te voters ID te aw aadhar card tih te khang kha a ni a, driving licence, pan card a khawih emaw ber voters ID tih te khi ta lo lang ho khi umm khang ho kha hei duh ber kha in han select anga chuanin Voters ID emaw ngawi duh ber khan in chu Aadhar, Driving Licence, Pan Card, Passport tih te chu kan nei vak lo a, Pension Passbook tih te pawh kan nei vak lo a, khang ho i neih remchan ang kha in han dang a, ID kha chuan register tih kha in click anga pan card i thlen chuan ah pan card i select chuan i pan card number aadhar card i select chuan chutiang zel in chuanin eh male female tih te kha a lo awm a chumi zawh hi pian kum type na tur kha lo awm leh dawn a ni chumi zawh chuan register tih kha a hnuaiah a lo awm ang a chu chu-- in han click leh ang a chutah chuan i lo in register a lo ni tawh a chuanin i chhungte emaw i unaute dang kha i register leh duh chuan khitah a hnuaiah khian add member tih kha a lo awm dawn a ni add member tih khan in han click leh ang a chutiang chiah chuan aadhar card emaw khang emaw kha. in han select leng a, tikhan in fill up tur kha i fill up leng a, tikhan midang pawh kha i register ve leh thei ta a ni. Chuanin i schedule duh chuan vawiinah dose lo thleng ta emaw naktukah dose lo thleng ta se i schedule duh chuan tikhian i click anga, heti lai khian a pawl khi tick tur a awm khi, khi mi khi. tick anga in select anga maw chuan chu mizawh chuan schedule tih khen in click anga chuan schedule now tih khi alo lang dawn ani schedule now tih a engah khian in han click leh anga chuan a next page ah khan a rawn lang ve leh dawn ani chu chu tikhian alo awm anga select by pin. tih lo awm a, Select by, Search by pin tih leh Search by district tih lo awm a, Enter your pin tih khi khi tah khian pin code kha i chhuang a, in search anga chutah chuan khi eh DOS la awm zat fifty seven tih te khami number la awm kha DOS la awm zat tihna ania, min booking an tih zawh chuan a sen in book tih lo inziak dawn a ni, hetah kha chuan i chang tawh lo tihna ania, chuan search by district tih lo awm leh a, Mizoram mi tinga chu Mizo District Scholarship tih kha inti ang a, inhan search leh ang a, chuan khitah englo enge ni kha vaccination centre leh dose la awm zat te leh Covid vaccine hmingah kha a rawn lang ang a, Mizoramah chuan Covishield chauh khat kan nei vangin Covishield kan lo inti ang a, booking a la tih theih chuan a hring khian number a lo awm ang a, a tih theih tawh loh erawh chuan min an lo book tawh Tawh erawh chuan a senin buk tih lo inziak ka nga heh. Ami kha tih ran ve ngai a, zingah dar riat dar sa rih dar riat rih hma deuh atang pawha ih lo chan lawk kha a pawi lo a ni. Chuan sawmpariat chung lam tana an tih nih chuan khi age tih hi a sen a inziak khi lo awm ang a, eighteen plus a nia, a thenah chuan forty five plus te a lo intiang a heh. eighteen plus kha i lak theih a nia sawmli pangai la tin loh chuan eighteen plus lak theih na khan tikhan i click anga chuan a hringa khan i click anga chuan khi a date a kha an lo in ziak dawn a ni chuanin chumi zawh chuan aw tikhan a click na tur ah khan hei han click leng a chuanin Registration chu ti khan appointment a kha booking a kha i ti fel ta a, chuan khi ti lai chungah khian appointment slip kha download tur a lo awm ve leng a, a kha duh chuan a download thei a, chuan ih va injectsawn dawn khan registration ID reference ID tih khi eh khami kha booking tia reference ID tih kha khami kha. Heh, a pawimawh a, heh, heh, chumi vang chuan reference ID kha, heh, a bikin a tawp digit pali kha chhinchhiah tur a ni a, chuanin registration in tihna phone number khi mi khi, heh, chiang taka, heh, chhinchhiah bawk tur a ni. chuan khami reference ID leh phone number ih u phone a registration in tih chuan ih u phone number heti te khan khang khat nangma phone a nih chuan nangma phone number tia kha pawimawh dawn ta a ni.